ban kpɛri maa na kamani bɛ bɛ like actresses maa mini actors maa like paɣaba maa mini dabba maa zaa ban kpɛri na ka fade london maa like ayi kana ti lɛ most of sokam malila niya shɛli o mali ka kpɛri na movie industry maa puuni so pam bɛni o chɛli o ni yɛn tum tuun shɛli maa ka doli lihiri kamani like

Okay. And I am I di binshaɣu naawuni zuɣu I kama I kpuɣi tuun shɛli ni a tuma ka biɛri ni ni nimmɔhi dole n-nyɛ ni a zaŋli chaŋ ka taɣi. Definitely. Eh, so like
Alhaji Ahmed Adam nima Mba Sana nima Ajana nima Dakoli nima like Loye Gbaɣili nima Loye Gbaɣili nima bɛ dila tuun maa daanfaani ka di di pun laɣi kara ka zaŋ niŋ alheri so ŋun mi

A ka ti yuli man ni niŋ n analysis din che ka upcoming actors bi pam bi niŋ stable nyɛmi eh, ban be dinni maa n ba yuusiri ba viɛnyɛlinga. Banim ban biɛri ni Ban be dinni maa kamaa ban pun biɛni maa n kanna.
Bɛ ni bi yuusi ba viɛnyɛlinga. Eh, a ni zaŋ shɛba ti example maa Obasanjo mini Chinto eh, ba ka ban nyɛ perfect example. Yeah, okay. Obasanjo mini Chinto bi daa mali la binshɛɣu din yihi ba na. Bɛ mali la age shɛli bɛ ni daa zaŋ kpe dinni.

bi eh, risk maa binshaɣu kam nyɛla risk bi zaɣasim ni bi ku take la risk maa a baŋ sa bi zuɣara dabiɛm o ayi mani n nyɛli maa mani n nyɛli maa ka bi miya din feediri maa a di force zaŋ a bɔri maa n niŋ ka o gba zaa nyɛ light din ni din dari chaŋ ka tiŋa but in forceri maŋ niŋdi maa it will come to a time hali gba a- a- a- a yi nya ka filin shɛŋa ka bi ti ku tooi kpuɣi ya close ups ni to yɛli ni a yɛtɔɣa maa wuhimi ni kamani yeah Actor kura maa je zaɣi bihi maa zuɣu. The the like in a way ni ni yɛn yɛli shɛm in a way maa yaa n nyari di noli maa n nyari di shɛŋa ka ka a nya actor kura maa like they think o tiɛhi n bala zaɣala ni kanna ŋɔ n ku lahi nya movie ŋmaai n mi daa lee yɛrila taha shɛli a ti a ni tooi ti ni daa mali saha shɛli ka a yuli Dagbanli film ka yɛn nya ninkurigu a ku yɛn nyɛla bin kɔri poora bee paste ŋɔ ko buɣi bet now di lan kani because sanda nim biɛni misaamel nim biɛni bingo nim biɛni eh, so automatically di shift n maa mm-hmm. so biri tum ni o ku ti youth ŋɔ maa chance and thirdly ni bɔri ni je ni tam eh, shɛli yɛla nyɛmi din chɛ ka youth maa bi dominate pam nyɛmi bi bi yihiri bi baŋsim polo mm. nyɛ yɛ bi yihiri bi baŋsim polo maa ti gba malila ti target audience, audience okay. eh, but ti mini ba bi tooi diri fiila mm -hmm. Abass ti ni nyɛ n niŋ binshɛɣu ka ti gba zaa yuut maa ka bi kpɛ dinni kamani eh kamani eh di maa zaɣ yuna nim ni chɛ yila wumbu ka boys boys maa yi pahi kpɛna ka doli eh eh di maa hali up to date a yi na chaŋ ninkura maa gba sani hali boy fans gana mini ba ka asiyo hali bi bi bi mi o bi mi wish child so di paya kamani so ka bi saɣa tiba ɛhɛn so laa n nyɛli so ti ni movie maa to be frank a yi chɛ a yi kpɛ tiŋ puuni na ti niŋ analysis a ni nyɛ kamani yaa Din chɛ ka a nyari ba maa, bɛ audience maa ka a nyara. Like bɛ na, bana na ku beni. Film ŋuna, film din tuma na ku zam ya, ninkura maa n daa, n na be din ni. Because bɛ bi ti youths chance ka bɛ meet bɛ gba zaa ba. Movie nyɛla producers mini camera man nim tuma. Ka yɛltɔɣa maa mi wuhi ni ninkura maa, ninkura maa. A yi baŋ ni. A kpambu puuni, ma producer, m mali la movie.

Every day ti yɛn produsirila films ka di yirina but ti achievement maa ŋɔ ti yɛn nyɛli din to pam. Distribution maa maa ni wuhi shɛm maa ti bi niŋdi li ka n ku ŋmaagi n film man nyɛ producer maa ka print li ka zaŋ chaŋ ti ti so ni o kɔhi at the end of the day ka o tɔm fuma pahi because din yɛn kɔhi maa yaa nyɛma Yiŋɔ ka n nyɛ distributor ka o kasam li but movie production puuni di yi nyɛ cassettes distributors n niŋdi samli gari producers la because distributor ŋun yɛn kabina n ti deei 10,000 ka yo but kpɛŋɔ maa o ŋun na ʒimi mali samli hali a na mi n chaŋ so sani gba ni a ti deei laɣiri maa ka di ʒiya ŋun bɛ n taali because yaa shɛba na bi yi daa na shɛba mi ni bi yi daa na he is not ready to pay for din bɛ daa maa polo maa. Sheeri kana ka ŋun yihi o nɔri.
So ŋun yɛn yihila o nɔri ka naan yi pa zaŋ akasɛs mini laɣiri maa n-gbilim ti a, o yi niŋ li a gba imaani ka o niŋ ma. Yo ŋɔ ka a yɛn deegi a liɣiri purodusa sani ka diri fiila ka so ŋun ka bɛ a ni a pom Naawuni ni o yɔɣila di zaa. Ado ku pom Naawuni ni a ni chaŋ maa bɛ o ku yɔɣimi zaa zaa. ka di di ka di nyɛla lahaʒibisi n nyɛli. Afa bɔri maa mi if kpamba maa bee ban be tooni maa ni bi tooi tiri ya soli ka i shinira and distributors problems mini din pahi pahi zaa a kpamba puuni future for these young ones ban mali kɔrisi ni bi niŋ acting maa yɛpolo ka di yɛn bahindi. No a yi kana ti lihi like kamani ti mini kpamba maa and yɛtɔɣa kamani. yɛltɔɣa muɣisirili zaɣ karili n nyɛli n ti mini ba sunsuuni and nimaami la story kam malila din chani shɛm
a mi a understand ya so ban mi ŋuna ti mini ba malila problem mm. ka di nyɛla problem awa ni ti ŋmaarila zaɣima zaɣima movie mm-hmm. understand so ti mini ba malila la problems nim maa so ka pa bi ti understand mi mm-hmm. ni kama ya story kam malila din chani shɛm

bɛ bi tiri kama lai ban yisiri maa na kama mi bi lai mi seebu nima saliman nima abɔrima nima lai lai bɛ kama lai laa niriba maa bɛ mali baŋsim pam
e ni hali ban mini maa di tu ni bihi maa ni yihiri bi muvi shɛli ka bi lihili mm. ka baŋ ni kama bihi maa mali baŋsim so bi ti yina ti bɔri binshɛɣu ni bi di chaŋ di tu ni bi maa bi maŋ ka di chaŋ

a ni yɛn niŋ li ka shɛba ka laɣiri maa yi shɛli polo maa bi mali la bi bi standards so a yi bi meet la standards maa it's better ka bi chɛ ka ti ʒini n gbaai saawara abaŋ n nyɛ acre ka ti zaa chaŋ n ti gahindi li eh, but ban dii yɛn yɛn ni ti ti ti ti ŋmahirila movies bin yuuni shɛm maa gariya kaman niriba maa n yɛn kaman eh from hand to hand maa liɣiri maa bila di pa digital ka ti doli biɛha eh movie laɣari digital ka ti doli biɛha yila laɣari ti tooi lahi nyɛli hand to hand mm-hmm. so biri lan yuuni kama yaa din daa gba sista cd maa kama an yɛn zaŋ ti sɔŋ ŋɔ n bɔri shɛli mm-hmm. di pa mali laɣari maa bin chana li ka di ti do shɛli polo laɣari maa do rock tv laɣari maa do netflix yuui laɣiri maa do YouTube yeah. so like bi standard maa a bi a bi target laɣiri maa baali an target shɛŋa a bɔn ni niŋ ka wula the value of money maa Ghana mini dollar eh to Ghana cedi mini dollar ni chɛn shɛŋa mm. value maa hali an yɛn dihili shɛba sani maa bin na chɛ ka ti movie maa target shɛba maa ti niŋdi di ka future because Ghana cedi maa ka bi yɛn yɔra la laɣiri maa like di be an yɛla industry maa it will go in o bet biɛɣu kam

ma wish chara bi paɣa ma yuuni
I get ya mm. and I cannot live within wish chara post bani mm-hmm. ka mana bɔ ma post bani mm-hmm. o dini maa ni nyɛ tu ke poi ka man dini maa naan chaŋ hali n pa shɛm bi tooi paai wish chara bi paɣa mi sayi bi yuuli I mean understand ya be eh eh eh eh eh, eh. maka so bi paɣa eh eh zimbo yuuli

yɛla n tiligi to di di mali maɣasa n kanna kama a yila like mani as an artist ok n ku nidira 3000 4000 ni n taanɛs di naan maa ka nyɛ ka nyɛ eh, don simon dibaayi n nyɛ paɣasari maa n bo 100 series to ka o zaŋ piɛtobili so ka n ʒiya ka niŋda it takes one ami a ban sa mm-hmm. so like I can't in your movie production worldwide yeah. actor ni chang to za share for his triple of a musician yeah. ka, ka America ka a nya yaa actors musicians n bɔri actors shee so kpe ŋɔ din che ka di pa laa maa yaa ni yɛla shɛli ŋɔ n ku nyɛli bia bi che ka ti niŋdi li yaa kama yaa uh-huh. film maa ma maŋa mm-hmm. ti niŋdi binshaɣu maa mm-hmm. ti bi tili film jilima ti bi ti bi ti bi zaŋli zali kama yaa movie making ni ʒiri binshaɣu din ka bin kpuɣiri shɛm maa kama yaa one About movies ai ai kana about movies eh actor bɛni ka tam a kali min eh adaadiini yɛla eh okay. but ai kana movies mm. kpɛ ŋɔ mm. mm. a kali mini adaadiini you modernize it okay.
a sa a bi chɛ ka kali maa mini adiini maa ka di driver la too much okay. because uh, what is kali ti yɛn niŋ kali movie bin yɛri kali shɛli movie ai niŋli even one single thing bɛ yɛn da Ti culture maa nyɛmi yaa ti yɛn kpɛ nti puhi nayi ti yɛn kpɛmi ka bɛ ʒiya ka naa kana ka i ʒiya ka bɛ yina ti naa naa naa yi yɛli ka so yɛli ka i naa wum ka so yaa our real culture maa ma maŋa ti yi niŋ ti culture hali single person bɛ yɛn dali unless ka a attend li n ŋma ʒi shɛli pali a mi a baŋ ni yɛli shɛŋa so bɛ gabiri ti mi ka di ŋmani ka culture ni ti niŋ binshɛɣu din nyɛ ti kali din nyɛ reality maa a yi niŋ li gba so bɛ yɛn dali. No mari yɛli ti bɛni ka chɛ ti zaaha mi ni pumpɔŋɔ kpe nayia. Mm. Nayili maa biɛhigu bela di kɔŋko ka chɛ din di tu ni a di kpe nayili ka di bɛ shɛm. Ka di bɛ shɛm. So acting maa din di tu ni di bɛ ni kaman daa maa a daa kpe nayili ka security mi ni o jimma shɛli bɛ ni. O yɛli ni packaging maa actor laa bini maa ŋuna hali ni zuŋɔ man zami di nyɛla individual a ni yɛn package a maŋ shɛm film maa ku tooi package a.

ka bi baŋ the real bin of movie movie ka soli ni di yoli n biya so so n yi ku niŋ careless abaŋa ka chɛ o bihi lab ka ka ka ŋma ʒiri pa actors because movie kam rate mi this Yeah. movie you are about to watch Watch, is it's rated rated 16, but rated ti ba- 18. ban dari maa pam ban kuya we e a bi chi film bɔ- pali bɔye yina hali o ni da o bi analyze it abaŋa o bihi maa yɛla bi bi nya bin muɣu so like di tumi ni a mi a bihi yɛla You rated ka a take li ka kpuɣi ŋɔ ti ni ma maa synopsis daa beni ka a yuli yuli sto eh a yi kpuɣi film cover di tu ni a mi content shɛli din be din beni tahi la synopsis Yeah, ka a ka niŋ kpuɣi pa- parental guidance ka di Guidance, yaa film ŋɔ di neediri ni a mini a bihi yuli because di mali yɛltɔɣa timsa shɛli ka ka profane words so ka di ʒiya yaa o yi ti yɛli ŋɔ ka a explain ti a bia maa ka di enlighten o ka di tia so ka di tia lala movie maa shee a mini a bia ʒini yuli di bɛ ti kali. Ka shɛŋa bɛ naari ti ka a mini bia lihiri. Eh, so ka last time eh, ni lan yɛri shɛli ni n pahi nyami. Movie ni mali yiko ni di a yulli ka di to yihi a tɛha kamaa ka a fiili ka relief kamaa yi di mali tɛha tɛha tɛha biɛri bee a di mali suhu saɣingu. Lahi nyɛla ka movie gba ti a soli ni a yulli ka a suhu kpɛ a paɣa ni. It's part of movie making. So ti niŋla a movie, ti reetirili mi. Movie ku taɣi soli yɛ ka a ku dali kuli n-ti yuli li n-ti yuli li ka ni tooi n ʒiya kamaa ka di chɛ ka di taai a yuŋ ŋɔ chɛɣu m-miri n daa mili bɛ kpe ŋɔ laa sini yi ti yina they look bɛ nyɛli la odd ka di nyɛla no ni din saɣim niriba alahaji excuse me di video bɔ ka bɛ lahi ŋmaai duniya yili ka di nyɛ zaɣim ka di zaya yaa alahaji dini n-yɛn waha. a ni ʒiya ŋɔ bee di ni yɛn wahu bɔri maa ni ʒiya di ni yɛn wuhi o li you know so yaa din kuli nyɛmi yaa din yɛn chɛ kaman din yɛn zaŋ o shɛhwa miri a entertainment shɛli yaa n-guli kaman yili yiiniba ni yi kuli niŋ ma most of yili yiiniba ah ma hali nyama ma yi kuli so boxer ŋɔ ka yeegi n liiga ka ŋmaai li bahi duniya zaa di kuli ka problem but yila maa ni a yɛn nyami ka guys maa ka bɛ kuli so binyɛra down to shɛli polo kam bee ka paɣaba maa ka bɛ zaŋ ba you see bɛ malila bɛ target. and a ni yɛli ni problem maa a ni yɛli ni n niŋli n promo ka like to be frank bi chɛ ka ti yɛriya maa ka kali maa promote bɛ adiini maa promote bɛ ni bɛ ti suhu ni to be frank laɣari maa gba zaa niŋ very important a target maa because di zooya pam yi bɔra man ŋmaan film n duhi Dagbaŋ kali hali ti saha zuɣu eh, ka laɣiri maa bi yina I'll bet you even one traditional leader bɛ yɛn yina ti compensate ma mm. ibo ban ŋmaan film ka di chɛ ka duniya zaa yi pa mi ni tamali nim puhiri jiŋ even one islamic bee religious leader bɛ yɛn yina ti compensate ma so di nyɛla the different kind of work

ti pambi maa most of the movie elders maa zaa bi pam bɛni ala bi mala tv nim bi duri and ka gba lihiri Nigeria movie lihiri Ghana movie I understand ya do a yɛn yɛ bɛn ni kan mi bi la bi culture mi bi bi yahari ni way of life way of life ni yɛ shɛli n bala like but I cannot live for dagbaŋ ŋɔ man bi nyɛli ka di nyɛ binshaɣu and di binyɛri pam bɛni di kun di kun

o yɛn solimi chani laa maa at the end wula ka di bahindi o Oh, okay. so Leave nimaani money. nimaani n niŋ Very very important important maa. a bɔri ni a portray wula ka ŋunbɔŋɔ n niŋ at the end wula ka di bahindi o dini n nyɛli but bia na kuli nyɛla nɔhi ka pun kɔhili fire service But- ka bi ti kaai ka And I like ka di tom nyɛla yaa like a yi zaŋ a hankali lihili sometimes ka shɛli Okay. zamba.
so beni n-tooi zaŋ o hankali ka mami be zaɣila muvi ŋɔ bin yɛri di yɛtɔɣa shɛm ŋɔ di yina din niŋ anfaani zaŋ to ka bi mi bi yɛn niŋ shɛm ka dolli zamba mosin lala nyɛ ti muvi kula mami tuma ku tooi beni mhm. ka zamba kani understand ba ti niŋ dini ŋɔ maa kamani di zambu maa ku sabigi hali ti ŋmani yɔŋ

shɛli ti yɛn bɛni di malila hankali
a gbaai bo so character nim ba mo ni kujɔ how many movie nim ka ti ŋmaai ka di yina Dagbaŋ alisana kamani mana bɔri maa yɛn sab movie ka mi ni kamani ni sabiri movie shɛli din tooi tahi tɔbu na Dagbaŋ bee din tooi tahi barina na Dagbaŋ ka ŋmaai laa movie n ba ni ma kala yɔŋɔ ka n bihi kanimi ka n maŋmaŋ kani ka niriba mi n yiŋa so zuɣu tiŋlan bi niŋdi film alisana so pam bɛni naawuni zuɣu shɛba bi tooi ŋmaari muvi shɛba ban kaliri gba ni bi tooi ŋmaai muvi hali so ŋun bi mi o yɛn niŋ shɛm hali din ti ŋmaai muvi so ban ŋmahiri ma o tuhiri ma mi yɛŋɔ muvi before kan ɛn ka tila mali binshaɣu alahaji a pam bɛni ka actors maa pam bɛni ti ʒi
a understand yo kamani ti ʒi tuma maa ti ku nyɛmi kamani mi bɛ zaɣa niŋ tumda kan gba yina ti tumda bee kamani mi bɛ a bɔri maa yihi o movie na ka anfaani bɛ ni di tu niŋ gba act o bɛ n doli ni o bɔhim nyɛya ka ŋun bɛ wula ka n niŋa boli bɛ ni wula ka di niŋ hali tin understand ya so the main problem nim ni nyɛ shɛm di yaɣaya and a mi lahi yina ti tumdili ka bi je di bɛ ka maa bɛ n survive di puuni ka daa acting maa ni ku mali baŋsim baŋsim maa yi ku tooi act sexy kind of movie maa ka bi shihiri taba bee ka

Ti bɛ yɛn chɛ ka yi niŋdi movie shɛli din yɛn saɣim din yɛn yɛ ka ka dini ka ti yari maa even movie shɛŋa yɛ kama yaa bi bi ti ti ni na kuli bi miri ti ti eh, ti audience a yɛn baŋ ni ti bi miri ti audience maa a nyɛ tiktok ni kana a nyɛ Dagban bihi ni bɛ dinni Oh, ka yi tɔɣi ka nyɛri attention shɛm but here is the case bin gbubi binshɛɣu bɛ tiktok ka nyɛri attention maa di kpɛ movie ni di yɛn Di leela lebla problem. issue. Okay.
and and movie maa yeti yan kɔhi liɣiri maa bela shɛli polo you go and fetch a ni bɔri binshɛɣu n mali soli ka n ŋmaai movie ka maa bɔri maa movie maa n daa malila n yɛtɔɣa yiŋga ka yo a bɔri maa dee di nya maa n di yɛn yɛli la yɛtɔɣa yiŋga ka di kuli naai ni tooi be kpe ŋɔ ka decide n kuli niŋ movie for for Savannah region niriba for greater Accra niriba ɛɛh din mali problem maa ka a zuɣu ka n ŋmaai li you wait for yours kuli gula ni n niŋ a ni bɔri shɛli maa a ni nya ma ni bi ŋmaai a ni nya ma ni ban tabiga. A so din ti yina ka a dini n bɛ ka a yɛ ka yɛtɔɣa kam biɛɣu ni neei ka a yɛn yina ka bi yɛli ka di favor so don't expect binshaɣu kam ni di favor a ni bɛ shɛli polo you target niriba n gbahiri n gbahiri eh a ni bɔri binshaɣu a yɛn niŋla film yaa kama ti mali films ka eh wahi bɛ dinni okay a nyɛ ka soya ni like din ku zari ma bee ku niŋdi film ti mali wahi ma to yɛn viila di daashili waha ka a nyɛ film ka di mali binshaɣu en yɛla mi like excuse me ninvuɣu shɛba ban bɛ rural areas mm-hmm. a yi kpahim la a yɛtɔɣa muviri pa pam kama ka kpahi zaa che o yi tiri story binshɛɣu din tiɛn muvi niriba o yi kpe paɣa tɛni do ta yɛtɔɣa ni di muvira niriba so ti bɔrila ti mali la target customers n mimi yaa yi niŋ muvi maa ni ti zaŋ waa niŋ n ko yɛn viila din daa shili ka ti mali la ninvuɣu shɛba ti mali la niriba ka bi bɛ a goli shili ka bɛ a kira so ti ni niŋ la research ka niŋ sokam package so a na yuuni shɛli ka di kura so maa ka a dini bala just wait for yours ti ku mim ni so bɔri ka so ŋun ku dali ka a yi bu ni wari waa maa ka o bɔri ka dama mm. a bɔri maa ni fiya ŋma lɔɣu maa din ka o bɔri ka dama a yi nya ka so ka a bɔri maa man kuli bɔŋɔ a ku yɛn yuli o filim maa ya a bi bɔŋɔ n bɔri shɛli to hankali ka a nya ma a ni yɛli ni jɛri ka o niŋ ka fiya ŋma lɔɣu maa daa mi di mali di zaɣ viɛlli automatically yaa niŋ fiya ŋma lɔɣu maa then it's not ka ka zaɣa viɛlli n bala nima so kpe ŋɔ ti na ti na favour. so ni yuli shɛli ni di bɔri na yuli shɛli nim ma ti zaa ha dihi tabili ni this cultural like uh, values kama yin ku promoter kali mini din pahi pahi shɛm ma viɛnyɛlinga n bala maa ka di to duhiri dagbaŋ yuli viɛnyɛlinga dihi tabili na saɣa ti la ka ti yɛn zaŋla this uh, kind of movie shɛŋa tin ku discussiri pumpɔŋ like this sex ma ni taɣi value ma just to make profit ma like Daɣiri maa tini bɔri li maa so we now want to shift tini di promoter ti kali la mini religious cultures mini other ways. No we up to now we still promote our culture o. But a kpam puuni you know if a bɔri kɔyi a bɔri mahim ni yina ka ŋɔ sin m be di puuni ka di tooi hit market din yuui pam ni a bɔri a mahim la n yɛ bi ŋmaai movie o. Yeah di ka problem o line bala.

Boli n-nyɛ kali maa? Kali maa hal shɛŋa beni bɛ ni yɛn yɛli kali, bɛ ni yɛli kalimaŋli shɛŋa. Ninsal kam kalimaŋli saha o bi bɔri ni o viili wuhi niriba. Din nyɛ kalimaŋli bɛ ti ni yɛri shɛli maa ŋ-ŋɔ yaa kamani biŋ maa ka bɛ potireyiri biŋ maa m-potireyiri Dagbanli, m-potireyiri ti wahu maa, Marim be filimsi ni. Bɛ di shini yɛli real kali movie, the real kali maa gba. balli kam je ni o kali bini boli binshɛɣu bi kali yi daa shili maa a ku saɣi zaŋli pa pɔhim zuɣu so di tu ni bi waligi li. Afa bɔri maa kpahimbu puuni this movie shɛŋa tin ku yɛri and o di boli site nim maa pam this rock tv mini mm. netflix mini youtube mini adabi kali kali maa mini cultural value la kind of movies maa di ku tooi make sales on la platforms maa

ka bi ninvuɣu shɛba an ku mali maa din tooi sayi lan bɔri binshɛɣu kam bi ni mali problem shɛŋa bi biliviri ni kali maa binyɛri maa fiction mm-hmm. dini ku nyɛ to problem ti zaŋ fiction shɛli ni ti pahi kali maa ni mm-hmm. bi nyɛrila problem sheedi mi pahi ka naan attract ban yɛn dama kama di yuya pam ti wumdi li mi a ti yɛn nyɛ daadam ka o lili zaŋ niŋ ŋɔ di to pam bee ka a nyɛ ka so niŋ binshɛɣu n tin labiri ta powers

Ti malila documentary ka che movie. So a yɛn portray kali viɛnyɛlinga di movie n kani ni tooi portray kali. Yes. Movie n kani ka a bi kpɛya ni movie ŋɔ di wuhirila kali a zaŋ li pa a bi yɛn nyɛ kali maa nimaani. Sa documentary n na wulim yɛla documentary ni tooi niŋ ka a ku tooi yi line maa ni a ku tooi yi line maa ni but movie ŋuna ka maa ni tooi better ka maa yiya ŋɔ a ku tooi niŋdi local movie.

Film chɛ ka Northern Region pam ni yɛli zaa ka ti films ŋɔ film chɛ ka Northern Region pam ka ti ti ti ʒilinsi galisi kamaa ka shikuru bi kpɛriti because ti chɛla ti ti bi chɛ timi bahi mabihi na nyɛ ti zaa time shɛli din tu ni bia paai ka yuli movie o na bɛ yɛn paai di saha maa so a yi kpahim a yi kpahim pam North bia mali yila baŋsim gari shikuru. N lee chɛ ka bɛ fiili ba, m bi nya yɛn ŋmɛli shɛli ka bi so bi saɣindi fansi gana. Ɛhɛ bɛ din mali shikuru binshɛɣu ka di nya almost every school bɛ wuhiri li mi. Ɛhɛ hali bɛ ku wuhiri li mi gba ka a buhi li ka o ʒi li. Ɛhɛ din mali la mahi maa ni ni capture time shɛli maa instead of bɛ daabihi maa zaa ka bɛ mahi maa yɛn capture ka gbaai la shikuru maa ni ya yi bɛ chɛ ba bahi saha shɛli maa m-bala. Bɛ yɛn chɛ ba maa ka dabi films na ka bɛ ti yuunda. So bɛ yi paai yuli yaha ka mahi maa nude scene be din ni ka mahi maa capture li ka di ŋmanila O ni da fili maa na n-saɣim bia maa ka di nyɛla ŋuni m-bi take good care of o bihi maa o bi niŋ zaɣ pam ni ba na. So kpɛŋŋo ti bi pu eh, saha saha maa ka mali blames maa tiri ban producer maa. Mm. Ban niŋdila bi products di malila a ni yɛn paai saha shɛli ka ŋmahi hali drugs ka bɛ yɛli a bia ŋo mi paai six years bia ŋo mi paai n ŋo ka di doya eh, but film mini entertainment ka yiya ŋo bɛ ni ka parents bi guidiri bia Bia kam wumdila fansi garidanim yila, bia kam yuundila a bɔri maa n-filim. So dini n-chɛ ka tinim din nahindi tinim pam. Parental guidance di di yɛn beni, ti gba ni di yɛn niŋdi binshɛɣu maa, a di yɛn nyami ka Eco, eh, Rock TV mini Netflix ni tooi da ti movie maa. A zali, di ŋmanila hali dini n-nyɛ first Ghanaian movie din kpe Netflix ka bɛ ŋmaai li, eh, North ŋɔ. Yuli maa zali.

hali ka shɛba ʒini ka guguli li ka di nyɛla yaha darekta maa ni ti ansa shɛli maa dini n nyɛli bɛ ni kuli nyɛ sani maa ka di ni ka laa nyɛla ka darekta maa ŋun yi pa pushiri o yaha to ka laa nyɛli a yi ni yila ti niŋ ŋɔ mi ti wula nyɛ di ansa diraati nyɛla tahigu ka bɛ tahiri o zuɣu ŋɔ mi ka o ʒini ka lala niri maa tom fa ti chaŋ yoli.

a chɛ a chɛ a bɔhim ni a kaarili mɛsɛ you you just ka a ku stop ka gba ku nyɛ fasili ʒim viɛnyɛla n dii niŋdila a ni bɔhiri shɛm maa movie maa mali di ethics so a yi zaŋ na di yɛn ʒiya mi innama a'malu binniyat afa ni n niŋ ma gafara a ni mali niya shɛli ka niŋdi li maa o question maa mi yɛn labisi yes bi so ŋun girl so din zaŋ ŋmaai maa musulmi n nyɛ o ka yaa Di chɛɣu viigi ashili ŋɔ ti yɔhindila niriba hali a mali a bin yi mali a tooi kpe Kwechire Films YouTube n-ti search m mali video shɛli ni How We Defeat How We Deceive You di yuli m-bala. You see ka bɛ gbubi so close up ka doo maa laɣindi o ka o niŋdi call. ka ti ti widen li ka a nya number of people ban be duu maa ni Yeah, tini ni bɔri ni a believe shɛm Bible whether Muslim n-nyɛ o bee ka Muslim tini ti a mali ti bu shɛm ni flames yaɣiya ka bi ku a bɔri maa ka mini o ʒi kpɛm so lala n-nyɛ li ka a nya din widen a ni bɔri ni niriba n-nyɛ binshɛɣu ka a nya ti ni zaŋ dufɛ shɛŋa m-paaki niŋ girl maa mini eh hali ka ka o pa so paɣa gba girl maa mini doo maa sunsuuni so di zoola close up. Ah mali dufia maa ni be bi zuɣusaa hali tuya di yɛn damla ŋun maŋ maŋa so you see it yaa ka di ŋmanila nyɛ hankali ku tooi deei ni o bi doya tab zuɣu maa n bɛn bɔri ni a baŋ yet ti deceive a mi ti ni n pun bɔri mi ni a believe ni o laɣim di o maa ti ni n pun bɔri mi ni a believe ni a bɔri maa so nyin tɛhili nyin nyɛli ka fiili ka a che ka bi niŋdi a maa yes ti ni bɔri ni a believe shɛm bala but ku kpɛma n ti kpe ka kpe dabisi biɛɣu behind the scenes ti ni daa make ri shɛm shɛb polo bɛni ka girl maa mini eh, abɔr maa n do goro zuɣu din nim ka ti tooi kpaari eh, bahira ah, ti deceive ra so a ni yɛli maa ti ni ni bɔri maa fiili shɛm bɛ ka laa ka bi niŋ kaman kulichiri ni yɛli mm. mari saha a yi bɛ game maa puuni mari tu naa mili nyɛ naa mili ban kaman ban dari maa ban nyɛ bias dari maa ban ni tooi gbibili ŋɔ amaa yinim ban tumdili maa di ku tu ni ka ban di kpuɣili
di tu ni nyɛ ku shiri ku accept gba hali ka so ku tɛhili ya a mini Sirina nim ŋmaa sin shɛli ka a daa laɣim doli ka a ku saɣi yuli a chɛma ti daa diɛm ka a ku zaya la kaman din mali la Jesu kunya ka kaman man ni ku zuɣu maybe ka girl zaŋ o nuu n tim n boxer pant puuni a understand like ka act ʒiya

ti to nyara you feel bad even din nyɛ movie nima you feel bad so ti bi ʒiini so interest zuɣu okay video maa ni yaa di how we deceive you tini n deceive a yaa ni a believe niŋ ŋɔ ni ni zaŋ shɛli ni n bɔhi shɛli pɔi ka ti niŋ advert ka ka ti deei ti kpalinkpali yɛltɔɣa yi nyɛla movie n nyɛli and ti zaaha nyɛ movie ni chani shɛm pumpɔŋɔ ka ti pa yiri di cd nim maa era nim maa pa labiri di eh, digital platforms mini usb if possible n bala di nim maa ni pahi pahi Pumpɔŋɔ ka daa di wuhi ni kaman soli beni ni n ku kpe movie maa ni ka di nyɛla di ni yɛn nyɛ n tuma like till till till till ni yɛli ni till maa like till thy kingdom comes ka n yɛli maa like movie maa ka n ku yɛn niŋda kaman ka mali dihitabili ni kaman I will be comfortable din tooi lu n zahim hali ka n tooi zaŋ yuli m paɣa ni m bihi hali din na ku chani digi talabu ni ŋɔ maa maa ka hope ni like within the north maa mini E movies maa ni chani shɛm tiri ya a ni tooi ku rely on movie maa ka n ku currently ka bi lan niŋ binshɛɣu pahi di zuɣu di ni yɛn nyɛ n ku simple ka ti na chɛ ti niŋ advert maa ka lana.

din di tu ni ti bɔhim shɛm maa ti bi bɔhim pa
so current no no no like yɛ kama yaa like to an to tumdili maa mi so kam like ayi kpɛrina tuma puuni like nyini dee kpɛna tuma puuni understand it like ka a mayi maa ku nyɛ kama tumo kam bɔri ni n zaŋ di zuyu yaa n to zaŋ zuyu kamani mani

ka kana n-ti yɛri ma binshɛɣu din yɛn chɛ kaman yaa ka biɛɣuni kaman dini maa kpi ka n ku toori lahi so dini chɛ kaman tahira ka bɔri ni di mali nyɛvili chaŋ ma and din mi tahili ka n yɛli a ni tooi rely on it a yi bɔhim li ka baŋ li di pam beni mi ti bi bɔhim li ka baŋ li because biɛɣu n-neei ka a zaŋ a nini tiri bɛ saga ni TV bee n ŋmɛla advert kɔbiga ni something n kalila advert shɛli ni a ni yɛn nyɛ actors a ni nyɛ ok di yaɣiya a ni yɛn nyɛ actors shɛli ni bi yaɣa lala amaa kpɛ ŋɔ din tiligi maa alaazii chaŋ ni o ti ŋmaai eh, azi naabaala sitɔɣu kpɛ ŋɔ bi pakejila advert style shɛli yaa ka di tiligi o ku di wahala ŋmaa ŋmaa ŋmaa ŋmaa shee o ti kana ti zaŋ kamani maa kpaai ʒina ka kɔya tɔ a yi ka kpɛ ŋɔ sariti maa ti mali di lari n gbɛɣu mm-hmm. mali din ka di nyɛla yaa Nimaani ti tuma ka bi fari maa hoo. Kɔme shɛli din ku tumiya ka bi yuli li a bɔri mahim zuɣu ka bi yuli li a vibasit zuɣu. Bɛ kpe ŋɔ ti tiligi li mi ka film maa ku as an artist ma yi nyari this time you see how ma ka so yɛn farisigira bɛ ni nyari ambassador deals n ŋmɛ ambassador deals bɛ ni nyari li shɛm bɛ kpe ŋɔ actors film hali di yi di yɛn nyɛ yila kɔŋko fansigira n ku yɛn chaŋ ti ŋmɛ yila.

suma din mali yaa viɛnyɛla la ka di kɔbi tɔɣa kum viɛla kava nim maa pa shɛŋa a yɛn zaŋ lu bee ka di faai lu ka kava nim maa pun ŋmi ŋmi ka di zaya ni a taɣi kava nim maa ayi kala la n nyɛli bin lan yi shɛm bin lan yi bi ko shɛm nyɛla bi zooya ka bi tooi niŋdi promotion nima domin 30th mini 1st of October zaaha di nyɛla ninvuɣu shɛba ban yɛn bɛ Jubilee Park ka moto nim maa ka bi booi booi di daa a ni yɛn dari shɛli kamani 7800 8000 Ghana maa ka bɛ sheeri na 7000 ni biɛla din kuli che ka biɛhigu maa niŋ asama taai ka a gba tooi nya moto m bara din kuli che ka a chandi mini a guugili tooi lebigiri tira din kuli be di puuni zaaha m bala ka ti ni deei bi taliŋ lahibali ti ni labina ti ni zaŋ ti kpalim kpaai pahi ka naan yiɣisi ti zuŋɔ ʒiya maa che ka ti deei bi taliŋ lahibali ka labina.